Олы итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Һәрбер гомернең, һәрбер яшьнең аның үз матурлыгы бар шулай бит. Үзенең инде азмы-күпме авырлыгы белән бергә үзенең шатлыклары бар. Яшь чагында җүләрлек чагы инде ул, урта яшь инде ул, тырышыр эшли торган. Өлкәнрәк инде ул, кадер хөрмәт төшерер дигәндәй, менә шушындый һәрберсенең инде үз бәһасе булырга тиеш. Хөрмәтле абыйларым, менә шулхәтле күңелле, дип әйтәм, күңелле чор, яз чоры җитә. Күрәсез, табигать уяна. Бүген инде менә районда зур чара, республика киңәшмәсе бара, безнең ветстанцияләр җитәкчеләре белән берлектә авыл хуҗалыгы. Менә әзрәк районны йөреп кайткан идек. Гөрләвекләр ага башлаган, ничектер җир әрчелә, шундый күңелгә рәхәт, кояш матур итеп җылмая. Һәм менә тагын берсе инде безнең олы, зур бәйрәмнәребез җитә. Дип җиңүнең 75 еллыгы. Үзебезнең республикабызның җөмһүриятебезнең инде менә 100 еллыгы. Бик күп кенә чаралар үткәрәбез. Мин инде җәмәгать мин читтәнрәк башладым. Бүген инде төп чара, төп мәҗлес инде сезне котлауга багышланган булырга тиеш безнең. Менә шушындый кешеләр безгә менә шушындый матур көннәрне бүләк иткән апаларга, абыйларга багышлыйбыз менә бу бәйрәмнәрне безнең. Безнең инде чыннан да әйтеп киткәнемчә инде 700 кеше, менә тыловиклар Беләсезме, менә без күнеккән бит инде сугыш ветераннарын, әлбәттә, аларны без хөрмәт итәргә тиеш, әйеме? Ә тыловикларга бит тоже бит авыр булган, уйлап карагыз әле. Еще да авыррак булган чорына, әле сугышта инде азмы-күпме ашарына паекларын биргәннәр, ә тыловикларга бернәрсә дә юк. Оборот булганнар гына очып кына китеп барганнар, менә мин тарихчы буларак. Күпме ИП ие, ит заданиесе, икмәк заданиесе, күкәе, җон, бөтенесе, бөтенесе бит инде. Алар булган әйберләренә бар тапшырып кына, әле шуның өстенә күпме авыл хуҗалыгында, колхозда заемы булган әле аның. Көнлеккә эшләгәннәр, шулай бит инде, аларга акча түләү дигән әйбер юк бит инде. Шуның өчен менә шушы авыр заманда, авыр чорны, авыр вакытларны кичергән апаларыбыз инде. Менә шуларны да Ходай Тәгалә инде сезгә компенсировать итеп, урысча әйтәм инде, менә бүгенге көн белән әле, бүгенге матур тормыш белән инде яшәргә насыйп булсын иде, чын күңелемнән. Мин җитәкчебез исеменнән сезнең алда бик зур хөрмәт белән Нҗапага шушы медальне тапшырам, Кадыйм күкрәгенә. Менә әле гомере озын булып, Ходай озын гомер биреп, Әле монда урыннары бик күп. Мин рәсемдә хәзер икенче ягына да тагар ошады инде безнең көйләр. Шуның кебек икенче ягы да бар әле. Менә шушы медальләрне әле тагын күп итеп алырга насыйп булсын, Нинҗа апа, яме? Ягы бар. Тәгалә озын гомерне бирсен, саулыгыгызны бирсен, сәламәтлегегезне бирсен. Шөкерана кылып матур итеп яшәгән насыйп булсын, яме? Борчы түгел. Хөрмәтле Дамир Рашатович, Фәрхәт Хаимович, хөрмәтле безнең ветераннарыбыз. Җафа сезне ветераннар союзы исеменнән котлыйбыз. Бик саулык телисе килә. Җафа сиңа аерым, аерым. Рәхмәт. Сәламәтлек булсын. Ветераннар ишбасына килегез.

Рөхсәт итегез сезне барлык Маяк коллективы исеменнән Бөек Җиңүнең 75 еллыгы уңаена җитәкчелегебез тарафыннан тапшырылган олы медаль белән сезне тәбрик итәргә. Сез редакциябездә бик күп еллар гомерегезне багышлап Дүпләш отделында эшләдегез. 20 ел.
Бу бик зур ай республикабызда авыр чорларда редакциябезнең күтәрдегез, республикага таныттыгыз. Сезгә олы тирән рәхмәтебезне Хөрмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә менә шулай актив булып, оптимист булып, бергә-бергә күрешеп яшәргә язсын. Сез әле бик матур мандолина да уйныйсыз, бүген безне сөендерерсез әле дип ышанып калабыз. Шушылай һәрвакыт матур булыгыз һәм үҗәт булыгыз. Рәхмәт сезгә барлык эшләгән хезмәтегез өчен. Ә инде фор бәйрәм уңаеннан Энҗе апа сезгә безнең кечкенә генә күчтәнәч чәчкәләрне кабул итеп алыгыз. Рәхмәт.